Niltaqa' ma' Pamela b'dik il-purità sproporzjonata tagħha. Iddur iddur miegħi b'dak l-envelop daqsiex tipprova tbellaħħuli bil-materjal kollu li kemm fih. Kif ngħidlek ċens li kieku għajnejha kienu f'leġeġ jiena bħalissa fl-ITU qiegħed, mhux bilfors nisbel ċens. Mela allura mhux għalija missek b'għadd, imma għal Ġovann, hu!
Naħseb għandek raġun. Le, taħseb li għandi raġun. Lanqas inti żgur li għandi raġun, mela? Mela, għandek raġun. Mela allura ħalli mmur issa. Ngħid il-ġovan jiġi ħalli tkompli taħtfu sewwa flok toqgħod taħtaf lili, Sur Professur. Le, ċens, ibqa' għax lilek irrid inkellem. Nibqa' hawnhekk. Naturalment aktar komdu li taħtaf lili milli lil min sefnek f'din il-fettuqa. Ara, Tini ċans inkellmek. Jiena ma bagħtx għalik bex noqgħod nirrabja miegħek. Iva, poġġi bilqiegħda! Ridt ngħid, jekk jogħġbok, poġġi bilqiegħda.
Hekk aħjar. Mid-dehra, l-ewwel ħsibt li sur professur u issa sa tixxuttani, hux? Ara ċens, jiena battalik, għax għandi bżonnok għall-biċċa xogħol ta' manutenzjoni. Żgur il-karozza terġa' taqta'? Le, le, le. Mela l-making brake?
Il-karozza tajjeb qiegħda.
Naħseb il-batri marritlek int. Oh, mhux il-karozza!
Eh, lanqas ir-roti, mela.
Le, mhux il-karozza, tini ċans nitkellem! Ċens, hawnhekk kulħadd jaf illi inti, wara l-ħin tax-xogħol ta' infermier, tħobb iċċekċekk f'xogħlijiet oħra, tħobb tmidd idejk għal kollox. Allura iddeċidejt li lira aħjar taqlagħha inti u fl-istess ħin jiena ninqeda kif għandi ninqeda. Grazzi Prof.
Saili. Qed nitkellmu dwar ħsara li hemm fis-sellatura ta' wieħed mill-bibien tat-toilet. Naturalment li għandna hawnhekk, mhux li għandek id-dar, hu? Le, dawn tal-isptar.
Il-ġimgħa l-oħra battal ma' Srudaxxa u aktar kisser milli jirranġa. X'tagħmel? Tirranġaha int is-sellatura? Ħalli f'idejja, issa wara l-kolazzjon niġi u nagħtiha daqqa tajt, sewwa? Le, le, le, le, le, mhux waqt il-ħin tax-xogħol, eh! Jiena subajja dritt kien u dritt irridu jibqa'. Ara, imxi issa nurek fejn. Imxi prost.
Tgħid għandu xi biex tgħid ċikkulata oħra jew? U iva, mbagħad nitolbu f'li xkun orange, dak id-dini mill-aħjar miskin. Issa tiġi, ma nsibux qawl. Hemm aħna rġajna, dak fejn mar. Hm, da jgħid li hu marid. Eh, issa du kif iċċaqlaq. Billy, Billy, Billy, Billy, Billy, Billy. X'qed tagħmel hemm, sinjorina? Tinfittex.
Billy!
Mela, mela Billy xi patella. Aħna nafu x'qed nagħmlu, sinjorina. Tibżax, mhux l-ewwel darba li saħbi li hawn taħt meta jarani ġejja. Ħanejlek, kieku kien patella almenu kont insibu taħt is-sodda. Jiena mhux biex indeffes imnieħri fejn ma jesanix, imma kieku minnek, inqas ma nkellmu llum iktar aħjar. Ix waħda di. X'qalu li għandu? U le, tinkwetax ruħek, jien għatlek hekk, biex ma tagħmillux qalbu sewda. Żomm quddiem għajnejk, li min qiegħed hawn mhux qiegħed xi xalata. Ħu ftit paċenzja dak daqt jerġa' jitfaċċa.
Hmm, id-demm jidher li m'għadux ħoli bħal qabel. Jidher aħjar illum, mhux? Aħjar kien Arders?
X'inhu? Rrid ngħid illi l-appendeċite tiddomanda l-uġigħ. X'kont qed ngħid? Qed torqod? U norqod in-ners tista' tgħidlek aħjar dwar. Jorqod, jorqod, Doktor Briffa serraħ rasek. Jorqod daqs iż-żewġ pazjenti l-oħra. Fil-fatt dal-għodu dom taktar minn tliet minuti nċaqalqu biex forsi jqum. Dak kif isser illi f'din il-ward ħadd ma jibgħat ibl-insomnia? U jekk qed nitajjeb fil-matematika u qed nikkalkula sew, voldi li trid 10 eh, minuti biex tqajjem il-kull minn hawn din il-ward u x'qed. Eżatt, Doktor Briffa, inqajjem il-wieħed u jorqdu l-itnej l-oħra. Għadda tal-ibbina miskina dwar. Ekku qed nisħajjinni bħalu tal-maslu daxxa. X'inhu dot?
Ma fimtekx. Eh, li rrid ngħidu illi dawn it-tliet qegħdin jistennew l-attakk u l-attakk irid ikun persistenti biex kun tista' ssir l-operazzjoni. Sintenti jekk ikun hemm il-ħtieġa, eh? Jien hekk qed nistenna Dott. Hemm il-partita bejn il-Belt u Birkirkara ġimgħatej oħra u ngħidlek is-sewwa ma nixtieqx nitlifha. Għalhekk biss ta' jixtieq jitlaq minn hawn? Ara ż-żewġ pazjenti l-oħra laqqas biss jagħtu każ xejn. Dak huwa privileġġ għal sptar bħal Mo San Valentino, nurse, jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun mgħowweġ bħal Graham Shula bl-uġigħ biex tibbukkja sodda.

Hello. Skużani, Mrs. Bonilla, taf li għalajtek tistenna. Eh, mela, konna eh, propju manċ konna għadin najdu. Iva, dwar l-idea li ġitni li nwaqaf assoċjazzjoni li barra minn xogħol filantropiku ser ikollha wkoll inkarigu li il-membri tagħha jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-pazjenti. Allura x'taħseb, ser tgħidli? Kemm taħseb li ħa jkun faċli għalik biex tgħinna nimbottaw din l-idea 'l quddiem? Imma, Missis Bonello, lill-Professur ippermettili nindirizzah hekk, inti kkonsultajtu? Le, le, le, qatt m'għadtlux. Naħseb aħjar inħallih għall-aħħar, għax ma nixtiequx jimblokka li din l-idea mill-ewwel. Ma tantx naħseb li ser ikun kuntent biha. Id-diriġenti tal-Għaqda ser ikollhom id-dritt li jidħlu fl-isptar fix-xħin iridu u wisq probabbli l-Presidenta ser inkun jien. Il-membri ser ikollhom ukoll id-dritt li josservaw mill-qrib u jekk ikun hemm bżonn, l-Uffiċċju ser ikun fl-isptar ukoll. Jekk ma jimpurtax, Missis Bonello, agħtini ċans ħalli nikkonsulta ftit mal-Doktor Leon u sintendi mal-Professur, eh? Hemm u jekk il-professur hemm ma jaqbilx ma' din l-edea, x'nagħmlu? Ir-risposta tiegħi lissa, Missis Bonello, hi illi qegħdin ngħaġġlu ħafna. L-aħjar ħaġa li nerġgħu niltaqgħu darb'oħra u nitkellmu iktar formali. U bilħaqq bħalissa ippermettili għax qed niftakar illi ħallejt klijent saqajh 'il fuq fis-sadda! Suppost qed ngħid din ta' nsejt taf skuża tajba ħafna għalik biex tiżloq baxbax u tfarfar, Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi, grazzi Missis Bonello. Ma nafx, imma ta' xiex grazzi? Isek qed tgħaddi ż-żmien bija, taf. Ħalli ngħidlek għaliex, għax almenu hawn persuna fid-dinja li ma temminx li jiena ninsa. Bye, Missis Bonello.
Nixtieq inkun naf kemm se ddum nilgħab tal-kummiedja hawn jien. X'int tagħmel hemm, Sur Cremona? Qed nistenna t-tabib jiġi. Ħa jgħidli nerġa' niżel saqajja kif kienet qabel għax ħa nibbies fl-aħħar. Dak tal-għaqli ammont ikun nesieni. Għadu ma ġiex dan? Nesieni ħalli nieqgħu b'saqajja 'l fuq. U niżżilha minn hemm. Ħa l-erwieħ jagħżla.
Int ukoll.
Ħa l-erwieħ jagħżla kif għajjajt. Mhux aħjar. Grazzi.
Biżżejjed ngħidlek Ken Sara illi kull darba li niġi biex nagħmel użu minn dan it-toilet, irrid noqgħod b'seba' għajnejn li ma nmux nissakkar hawn ġew. Għandek raġun għax biex tagħqad il-bieb jingħalaq minn fuq u jekk tinqabad ġewwa, ġewwa tibqa'. Dik il-biża' tiegħi x'sens?
Iva, iva.
Jiena naħseb taf x'qiegħed jiġri? Il-molla qiegħda tibqa' mwaħħla hemm ġew. Ara, ħa nagħlaq ftit l-għawi jien issa fil-każ niftaħlek jiena.
Ipprovi iftaħ.
Ma tistax u! Falleħ f'idejja.
Orrajt, kollox sew, naf x'għandu. Dika meta l-bieb jingħalaq, il-molla qiegħda tibqa' mwaħħla u meta jingħalaq il-bieb mhix qiegħda terġa' lura. Dik hi l-probabilità. U hekk hu. Imbagħad jien, għandi oħra ċens. Kemm issa tisimgħek Misis Bonello Profs li għandek oħra! Fhimtek, fhimtek, fhimtek. Isma' skużani għax hekk niċċajta, tilef ċajta. U ma tarax ċens.
Ejja, kont qed ngħidlek hi għandi oħra. Għax kull darba li nidħol hawn ġew fit-tul, inkun irrid naqra chapter jew tnejn minn ktieb. Illum minnu nkun nista' nassorbi xi ħaġa. Il-ħin huwa prezzjuż, tkun fejn tkun, Jens! U l-professjoni tagħna titlob aġġornament kontinwu. Hekk hu, mbagħad inti profs dejjem strett fuq xogħlok. Eżattament.
U mbagħad aħna mhux ta' b'xejn nidhru qisna faxx basal ħdejkom profs. Hekk naħseb taf, li s-sokra ta' hawnhekk ara mhix qiegħda f'postha. Tikkonfondi xejn profs.
Issa ara wara l-break sewwa immur inġib ftit għodda mill-karozza U niġi nagħtiha daqqa t'għajn, ħallejha f'idejja. M'hawnx għalik ċens.
Biss, mhux waqt il-ħin tax-xogħol, eh! Ta' ħallha f'idejja, profs, ħallha f'idejja. Tlaqt, profs, jien. Jiġifieri, laqqas lilek ma qallek fejn sejjer? Naf li kellhom jerġgħu jieħdulu xi ritratti. U ħa ngħidlek, sinjorina, taf kif joħduhomlok hawn ir-ritratti? Daqs li kieku kont xi James Bond. Mel inta wegħda? Ili seklu hawn, Sur Sfrattu. Ħadiet ħsiebek. Jien għadtilha biex ma tinkwetax u li inti m'għandekx moħħ inkwiet illum. U l-parir ta' da ħudu ta' għax da jiswa daqs l-aqwa infermier, mhux hekk Ġan? U llum waqgħatli żokorti f'dan il-mestier. Isma' taf għaliex għadtilha hekk hu jiena? Għax illum rajtha mħarrka aktar mis-soltu. Ħażin.
X'inhu ħażin? Sa taħt is-sodda daħlet fiċ-ċekk. U ejja, mhux qed nemmnek Ġan! Nirrani jidħol il-professur u jsibni mpaċpaċ magħkom. Taf xi naf? Li kemm ilek hawn ma nafx kemm-il twerwira tajtni, biex ma nsemmix ukoll it-tferfir kontinwu li għandi. Oj, oj, oj, stenna sa ttabini żżejjed, ta. Se tgiddibni issa! Le, le, le, ma kull ma qed ngħid hu li f'dak kollu li semmejt, nidħol. Imma fit-tferfir li qed tħoss ħejjin hawn m'għandix ħtija, ta. Ma tkellmekx kif suppost, għaliex hawn dak ir-raġel. Min, fejn hu?
Għalik qed ngħid Giovanna. Isma' jiena quddiemi tista' titkellem open, tgħidha kif tħossha. Ara ma titkellem open xejn għax jiena fit-tferfir li qed tħoss di ma nidħolx! Tidher li ma tifhimx f'qalb ta' mara kif tħabbat meta tkun fl-aqwa tagħha. Isma' hawnhekk ħadt falza stikka. Hekk għidilha. Falza stikka fiex?
Għax qed titfa' 'l kulħadd f'keffa waħda. Ma nafx kif qed titkellem. Ngħidlek għaliex? Qis għidilna. It-tferfir li għandi Kollu tort tiegħek, Billy, għax kieku qalbi għadha tħabbat normali u mhux saret tħabbat qisha magna tal-ħjata. Hawnhekk għandha punt. Hi hekk għamel inti Gustus tiha raġun ukoll. Hm, ma jsaffarx!
Jaqaw u inti l-pasti u ċ-ċikkulata li qed intik minn taħt, qed iħassrulek sninek jew? Jien biex taqbal se ma tinżomm ma' ħadd. Għandu kun ġej hu. Min?
Doktor Ġeli. Kull siegħa Jinfestani.
Issib li nqabad jifli xi rapport mediku u nisa żaqqu. F'dak il-każ inħossni kburi għax dak ifisser illi l-familja ta' dawk li jinsew qiegħda tikber, qiegħda tespandi. Min, Ċensu, nisa żaqqu wkoll? Le. Ċensu jinsa żaqqu biss meta jiftakar f'xi waħda mara li ġġib il-kuljom Vassallo! Ii, kemm hawn min jgħidha li hija xi ħlew! Kiesħa!
Sena, sena, sena, sena ftit, qed niftakar, qed niftakar. Xi siegħa u nofs sagħtejn ilu retu fl-uffiċċju tal-professur. Ah, naf għalfejn.
Dak bagħat għalih biex jurih kif għandu jaħsi l-pazjent bil-galbu u bl-edukazzjoni kollha. Eh, jew biex jaħtfu xi waħda fuq xi dnub mediku venjali. Għax issa ksirna u ġew in-nervi li takkumulalu Missis Bonello! Wara jiżbruffuha ma' xi ħadd minna, ħej! Kif tara lilek, demonju ta' rakna żbassalla! M'għandix għalfejn taf. Le, le, le, le, għidla sserraħ rasha. M'iniex se noqgħod noħdilha dak il-kataplażma li għandha, żżommu u tgħożżu. Tgħir għalih ukoll. Ara jien fiex kelli nsib ruħi.
Imħatra nsejt Dottor Riffa. Fuq ċensu daret! Eħe, dak li fl-aħħar tball li jtax wara kollox hu l-inqas fil-ġerarkija tagħna. Issa qed niftakar, issa qed niftakar. L-ewwel ħaġa ħabat tajjeb illi m'hawnx il-Professur. U t-tieni dak li se ngħidilkom jinteressa lill-istaff kollu ta' dal-isptar. Żieda fis-salarju.
Naf x'inhi, epidemija ġewwa l-isptar. Diarrhea akuta. Dottor Griffa, nitolbok iġġewweż ftit u ma ġġibhiex fit-tul. Nippreferi nagħmel żewġ passi fil-bidħ għaliex qed inħoss żaqqi tiżdied kuljum fil-piż. Żewġ passi movimentati, Dottor Leone, hux? Ara, jekk din ħaġa importanti, aħjar inkunu nafu biha llum, ta? Issa. Qabel hemm xejn insa. Ara, fi ftit kliem, għandek għadni kemm irċevejt telefonata m'għand Mrs. Bonello. Għal Alla mara tal-mitoloġija Griega li fettilha tħalliha tferfer. Imma propjament aħna x'għandna x'naqsmu f'dil-biċċa? Missis Bonello waħħlet f'rasha trid tagħmel għaqda tal-viżitaturi. X'inhu?
Kliemek u l-manjieri tiegħek diġà ġabuni ilma, Kika. Qed tara.
Billy. Billy. Billy. Isma', di ta' Kika toqgħodx taħodha vizzju ta'. Għad jien li se tikkonfondini llum. Iva, nikkonfondik daqshekk? Mela, għax issa Kika jiena drajtu, insibu f'ħendi f'ħalqi. Tgħidx kemm niggustak tgħidu ismi, imma Noqgħod attent għax hawnhekk in-nies ma jafunix. Lilek, għax lili jafuni ta'. Skrujlek da żmien kollu ankrat f'dal ward. Imma ara, billi qis li meta tajjat li kika, nkunu jien u int waħednek kif aħna bħalissa ras imbras. Ras imbras għaliex?
Mela ismek xi kelma pastaża jew? Mhux ovvja li le. Allura? Allura, il-mod kif tgħidu int hekk, Kika, qisu xi isem ta' xi waħda hekk injoranti. U mbagħad inti tieħu għalik meta ngħidlek biex ma tiġix toqgħod tarani hawnhekk. Kieku ma tiġix, kieku ma toqgħodx tikkonfondini b'dal-kliem li qed tgħidli. Nikkonfondik b'daqshekk? U mela!
Għax issa diġà qed diġà nħoss rimors, qed ittaqqagħli kuxjenza bħallikieku qed tippretendi li jiena mur għand il-kappillan ta' dal-isptar nintefa' f'riġlejh! u niftaħ qalbi miegħu. Eh, Tqerxaq rara ġenerali u ħanejlek ta' għandek bżonn tqer. Ma nafx jien dik in-ners. Mm, dak jisiklik dak id-dardiru murlem.
Isma, ġildu kemm tridu. Imma bil-mod u bl-edukazzjoni kollha, għax fil-ward ta' ħdejna għadu kif marret Għajnihom bihom il-pazjenti.
kont għadni qed ngħidlek ċens biex toqgħod attent li ma jmux jissakkar dan il-bieb. Lejli, aħjar għad lejlu mela lejli. Qas nafu x'aħna nagħmlu. L-iskantament tiegħi taf x'inhu jiena? Illi ħadd ma resaq law. La Doctor Trapani, la Doctor Briffa, la Miss Vassallo, dawk bħalissa bilfors li huma llupjati biex ma jindunawx li magħhom fuq il-mejda la hemm il-Prof Sport Bonello u lanqas l-infirmier Ġesù Spiteri. Dal-ħin kollu hawn ġew u dawk friski bħall-ħassa, ħija. Jixorbu t-te u jieklu s-sandwiches. Mela x'inhu, hu jgermu t-toast bil-ġam. Il-ħdalija taf x'inhi, Ġes? Eh, naf x'inhi li flok professur int ma ġejtx ħudini għax kont tiftaħhom. Il-ħdalija taf x'inhi? Li ma ssakkarniex ġo kamra daqsxejn aktar pjaċevoli. Għandi ftit dan il-bieb nifqgħu b'rasi, hekk ara. Ikkalma Ġeż, ikkalma! Le, le, le, le, Ġeż, ikkalma, ikkalma! Billi nitirfu rasna, m'aħna se niggwadanjaw xejn. Jeħtieġ li nżommu l-kalma, għax ingħalaq daqsxejn bieb ta' WC, m'issa taqa' d-dinja b'daqshekk. Ara Ġeż, jekk tħares lejja, għandek tinduna li din is-sitwazzjoni lili ma qed tippreokkupani xejn. Irridu nħabblu moħħna, Ġeż. Irridu nikkumbattu u ma nagħtux dimensjoni lil sitwazzjoni trivjali. Ara ċensina Ottimist li jekk ma jinduna ħadd, Nurse Vassallo tinduna żgur, għax dik illum waranofsinhar kellha tiġi miegħi inżuru l-klijenti. Diġà qiegħed nimmaġina hi ta' kif għadu ma ġiex il-Professur Bonello. Is-soltu bħal dal-ħin Kellu jiġi hawn biex immorru inżuru l-klijenti bħalma nagħmlu kull nhar ta' Ħamis. Hi, tgħid xi ġralu? Dak żgur ġralu xi ħaġa. Jew inkella nesqa. Ara, ħa mmur nara jekk hux qiegħed fl-uffiċċju tiegħu. Hi, fl-uffiċċju mhuwiex. Tgħid qiegħed it-toilet.
Tajba ġens, imbagħad tisma' t-taħbit li nkunu qed inħabbtu aħna fuq dan il-bieb. Tinduna li hawn ġewwa xi ħadd imsakkar, tiġi tifthilna ħelu ħelu U ċlupp! Insibu ruħna barra! Qed nara li ma kkonvenċejniekx b'dak li għedna. B'xejn, Profs, b'xejn. Lanqas ħaqli qgħadna nilgħabuha ta' Dottor Ġeli. Xejn. Ma tgħidli xejn. Minni tistenniha? Minn Ċensużża? Tatu x'hekk qlajtu hi li Ċensużża tat, imma minn Professur Naqas tistenniha, ta' stħajjila bħal din! Da żgur, imma Ċens inti ma ndunajtx li dak kien eżerċizzju psikoloġiku biex nippruvaw inżommu kalmi? Taf li dewwa titlix minn rasi! Biex ngħidlek il-verità xi kultant bejni u bejn ruħi qiegħed ngħid, X'għawr każa! Ma laqqas tgħaddi ruħ minn hawn kif ma jinduna ħadd li qegħdin imsakkrin hawn ġewwa aħna!

U wisq iżjed tikas hekk!
Kurjuża l-biċċa. L-isfortuna taf x'inhi? Illi mhux possibbli hawn ġew ikolli s-suldati taċ-ċomb li noqgħod nrabbihom f'battalja hawnhekk! U jien?
Inċint.
Jien x'biex noqgħod nilgħab jien u ngħaddi ż-żmien? U inti fejn naf jien? Inti lili joqgħod saqsini dwar il-metodi li kien juża Napuljun, dwar l-istrateġiji militari tiegħu. dwar il-modi tal-varji formazzjonijiet li kien juża meta jattakka lil għadu. Ara l-arja tat-toilet hawn ġew kemm għamlitlu deni miskin. Imma lelle l-aħjar naħdmu f'xi ħaġa oħra naf, profs. Naf x'nagħmlu, Ċens. X'nagħmlu? Ħsibtha, iva hekk nagħmlu, noqogħdu ngħidu ċ-ċajt lil xulxin. Ara, jiena nista' nibdilek biċ-ċajta ta' meta Pamela, lil uħti, Ħasbitha mara oħra. Kemm konna tlaqna dak l-aċċess! Kemm konna dħakna iva hekk nagħmlu noqogħdu ngħidu ċ-ċajt u b'hekk nogħllu l-moral. Iva, u nbaxxu t-temperatura!
Kompli Doktor Briffa.
Mhux hekk biss, talli trid li l-uffiċċju tagħha jkun permanenti hawnhekk. Tkun tista' tmexxi l-għaqda tagħha mill-isptar stess. U t'hekk mhux se ssibha attrezza b'kollox ukoll l-uffiċċju għidilha. U nimmaġina tkun trid li l-viżitaturi jkollhom sehem mill-menu tagħna wkoll, eh? Why, ma jidhirlha tħallina Mrs. Bonello x'kull waħda. Hi jilħqilha dik aktar minn żewġha jilħqilha. Magħna ħafna rjedek u ħafna jgħat, u mbagħad meta jkun magħha, qisu biċċa xaħam f'karta x'kull waħda. Imma dan m'għandux x'jaqsam. Veru li Missis Bonello trid tagħmel l-uffiċċju hawnhekk biex tkun il-ħin kollu ma' djul żewġha l-Professur? Mgħin ma' dik il-karta li għandu l-Professur fejn ma tarax xemx trid tgħid, Doktor Griffard. Tħaffef, dejjem tħakkek miegħu kull fejn ikun hu dejjem tiddeffes bih. U taf għaliex?
Għax inti għandek kuntatt dirett miegħu l-ħin kollu ta' ners. Ara hi, issa, insomma. Del biċċa xogħol isseħħ biss jekk naċċettaw aħna, vera? Ah, daqshekk hu!
Il-mazz f'idejna qiegħed wara kollox, daqshekk! Daqshekk hu! U smgħuni ftit, ir-risposta li ntuha tkun xotta kemm jista' jkun! Mela aħseb xi ħaġa!
Ara hi, nistgħu ngħidulha xi ħaġa hekk. Jiddispjaċina ninfurmawk li x-xewqa tiegħek dik li d-diriġenti tal-Isptar San Valentinu jirrikonoxxu l-għaqda viżitaturi ma ġietx milqugħa. U aħna wasalna din il-konklużjoni wara li domna niddeliberaw ħafna u bis-serjetà. Daqshekk. U nistgħu nagħlqu għalik ukoll. Nirringrazzjawk tal-interess tiegħek u jekk għandek l-enerġija x'taħli, sib xi ħidma oħra filantropika. Li tkun aċċettabbli.
U li tagħmel iktar sens. U ħaġa oħra ta' rridu ngħidulha, Illi aħna tal-istaff m'aħniex lesti noqogħdu negozjaw magħha din, daqshekk hi xi kixkix. Daqshekk, u nibgħatuha tixxejjer bil-proposti tagħha b'kollox. Hu le, mhux hekk, mhux hekk l-affarijiet. Għaliex? X'jiġifieri mhux hekk?
U issa mur ara kieku l-ġurnalisti x'għalata jagħmlu kieku jkollna naġixxu b'dan il-mod li qed taġixxu intom. Aqtgħu li kurżità. Intom xi xrobtu propjament, whiskey jew kafè? Iva allura x'inhi l-konklużjoni tiegħek, Dottor Briffa? X'qed tissuġġerixxi hi? Li nagħmlu kafè jew te ieħor. Għal daqshekk, ħalluni nagħmlilkom illum.
Ieqaf, Billy, ieqaf. Iġġenniex noqgħod niġri warajk. Inti trid tieqaf għax inti qed tiġri warajja. Fliċċni, fliċċni. Iva dan ġejni kollu għax għedtlek li rrid inbusek. Ieqaf, Billy, ieqaf. Għaliex hekk qed ngħid li naqbdek, naqbdek. Inbidlek tistħi tgħidu dal-kliem, tiġri wara pazjent nofsu maċċex u dik għax marda ma' Qed qed niġri wara raġel li jridu jsir żewġi apposta kollox. Ma waħda din.
B'kollox jiena l-għarrusa tiegħek. U meta se nittarrax?
U allura għandi kull dritt li nbusek. Iva, qed tibża' mill-bewża tiegħi ja wiċċ ta' kelb? Jien mhux mill-bewża tiegħek qed nibża' imma mill-għafsa ta' driegħajk. Ilbisek wlied flok Dottor Ġeli u Dottor Ġeli missu twiled flokok. X'qed tħawwad? Eħ, xi dwejjaq.
Da xi storbju huwa? Laqqas tista' tara qalma jbikom. Jimporta toqogħdu naqra kwieti forsi wieħed jorqod ftit? Iftħu! Iftħu!

Ara biss, ma tibdiex terġa' tirrakontali xi ċajt, fhimt, għax taf x'nagħmel nintefa' rasi 'l isfel hekk, u jekk jista' jkun nidħol ġol-qadum hekk. Naf li ċ-ċajt li għedtlek jiena m'għoġbux u ma daħkux. Għoġbuni, bikkewni proffs, mela għoġbuni.
Naf x'nagħmlu, Ċens. Eh, x'nagħmlu?
Naf x'nagħmlu.

Yes, hello? Iva, Doktor Trapani jiena. Ej, hello, Prof, sok. X'inhu? Intu min? Intu ċensu? Fejn qegħdin? Fid-da. Fid-da! Hi, ara li ġej, issa stess, profs, issa stess ġej. Hi, skużawni, Nurse Vassallo, Doctor Briffa, se jkolli nillarga immedjatament. X'ġara?
Żgur ċelsu? Jew il-Professur, fejn qalli qiegħed? Marbut bis-sigriet u ma nistax nitkellem.

Jiddispjaċina ninfurmuk illi xewqa tiegħek dik li d-diriġenti jieħdu sem. Nistgħu nagħmlula xi ħaġa hekk. Jiddispjaċina ninfurmuk illi xewqa tiegħek dik li d-diriġenti tal-Isptar San Valentino jikkonoxxu l-laqda tal-viżitaturi ma ġiex minn Nistgħu ngħidulha xi ħaġa hekk. Jiddispjaċina ninformu.
Naturalment, wara li ħsiltni, issa sa tix. tixxutta.
Zgur, jew biex jaħtfu fuq xi tluk mediku venjali, għax is-saksir nawġew ta' Jew biex jaħtfu fuq xi tnuk mediku venjali, għax issa ksirna u ġew. Dak la l-ewwel uħa. In-nervi li kumunalu. Dak il-ħassil fost dak. Stref l-affarijiet tiegħek. Eżatt, eżatt. Hej, hej, hej, hej, hej, ma nafx qed ngħid. Biex, għax inti għandek kuntatt dirett il-ħin kollu magħha ta' ħin ers. Sorry, miegħu. Sta stess, U l-belt mhux ħa ssibuha attrezzat b'kollox ukoll uffiċċju. U nimmaġa
Isma', di ta' Kika toqgħodx toħda vizzju ta'.